Архивларда сакланып калган рәсми документларга караганда Урта Балтайда беренче агач мәчет 1833 елда салына. Аны авылдашлар белән бергә бер туган Мин Хаҗетдин, Зыятдин Ибраһим, Әхмәтҗан Мөхәммәд Вәлиевлар төзетә. 1875 елда мәчеттә Минһаҗ хәзрәт имамлык итә башлый. Ул үз гомерендә авылда ике мәчет салдыра. 1936 елда Буадан бер урысны китертеп манарасын кисәләр. Мәчетләр ябыла. Ә мәчет манарасының өске тимер өлеше бүген авыл зиратында саклана. Мөхәммәт Шакир хәзрәтнең улы, бүген инде мәрхүм булган Ислам ага Шакиров, моннан ун ел элек Урта Балтайга кайтып, әтисе зәрлекләүләрдән качып Үзбәкстанга киткәч, алты балалы гаиләнең авыр хатирәләре белән уртаклаша. Авыл мәктәбендә борчак шурпасы пешереп балаларга ашаталар иде, безне, Сез кулак балалары, дип, борчак шурпасы да бирмәделәр. Җылашып кайттык икәү апа белән. Ә ни эшли? Без елыйбыз. Шундый бер ул трагедияне сүз белән тәсвирләп әйтү бик авыр. Мәчетләр ябылса да, совет чорында авылда ачыктан-ачык булмаса да дини эшләр алып барыла, мулласы да була. Шуларның берсе, Вәгыйз бабай Ногыманов. Ул 1967 елдан 1992 елга кадәр Урта Балтайда муллалык итә. Әр җомгаларны җыр саен җыр укыйлар иде, качып-качып, әби, җырткачлар. Ә гаетләрне инде Гает намазларын зират өстенә укыйлар ие, җәй көн булса, ә кыш көн инде йортларда укыйлар ие. Вәгыйзь бабай дини йолаларны алып бару белән бергә авылдагы ике зиратны да карап, тәртиптә тота. Узган гасырның алтмышынчы еллар уртасында авыл картлары үзара киңәшәләр дә, авыл советы белән кабер казыр өчен, керәкләр саклар өчен дип, менә шушындый мунча кадәр генә йорт салып куялар. Әмма ләкин авыл картлары бик хәйләкәр һәм акыллы булалар. Әлбәттә, биредә, аның артындагы сарайда керәкләр сакланса, алар шушы йортка йөреп, Җомга намазларын, гает намазларын укырга дип 1991 елга кадәр әлеге йортны файдаланалар. Алар безнең беләй киңәштән башка бернәрсә эшләмәделәр, ләкин без аларны белмәмешкә, күрмәмешкә салыштык. Безгә инде монда анкеталар җибәрәләр иде, сездә гает булдымы, ничә кеше катнашты. Без инде гаетләр юк, Булмады, беркем дә гаеткә килүче булмады, дибез. Узган елны апостолларның Казандагы якташлык җәмгыяте район мәчетләре турында 2000 данәдә китап бастырып чыгарган. Анда һәр авылдагы мәчет тарихы, анда эшләүче муллалар язмышы турында бай материал бирелгән. Урта Балтай мәчетләре хакындагы язмаларны авылның бүгенге имамы Азат хәзрәт җитәкчелегендәге төркем әзерләгән. Азат әле бүген дә, Авылга һәм мәчеткә кагылышлы борынгы язмаларны эзләү белән мәшгуль. Әле күптән түгел генә Татарстан Дәүләт архивыннан тагын берничә документ килгән. Бу документта иң кызыксындырган саннары безнең әле 1800, 1909 нчы елда Урта Балтай авылында 226 йорт гөрләп яшәп торган, менә шунысы бик тә кызыклы. Урта Балтайдагы бүгенге мәчет 1833 нчы елда салынган беренче мәчет урынында тезелә. Дөресен әйтергә кирәк, аны тезү Илдәге икътисадның иң авыр чорына туры килә. Әйтергә кирәк,
бөтен чыгымнарның, бөтен чыгымнарның 75-80 процентын колхоз күтәрде. Колхоз күтәрде. Халык күтәрә җыйган акча инде ул баш ябу, шуның ише, тирә тоту, шуның ише эшләргә. Ә төп зданиене, төп помещениене мәчетләрнең Колхоз белән эшләдек. Нинди генә авырлыклар булмасын, Биек Тукай әйтмешли, балтаелыларның җиде корбан чалып сораган теләкләре тормышка аша. 1992 елның 8 апрелендә мәчетнең айлы манарасын күтәреп куялар. Бүген мәчеттә көн саен азан әйтелеп, намазлар укыла, гаетләр һәм һәртөрле дини бәйрәмнәр уза. Шушы авылның затлы нәселеннән чыккан, озак еллар шифаханәдә шәфкать туташы булып эшләгән Мөнирә апа Гыйззәтуллина 2007 нче елда Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап кайта да мәчеттә балаларга һәм хатын-кызларга ислам дине нигезләрен өйрәтүгә керешә. Без алар белән фикх фәнен, сирә фәнен, тәҗвид фәнен, гакыйдәне һәм гарәп графикасы белән Коръәнне дөрес итеп укырга өйрәнеп чыгабыз. Мөнирә апа алып барган өч еллык курсларда балтайлылар гына түгел, тирә-күрше авыллардан да килеп укыйлар. Безнең районда иң дәрәҗәле, абруйлы абыстайларның берсе булып тора. Күбесе аның тәҗрибәсен өйрәнә һәм дә үзенең эшендә куллана. Һәм менә инде безнең барыбызның да теләкләребез шул, Мөнирә Абыстай үрнәгендә күбрәк мәчеткә яшь балаларны тарту. Мөнирә ханым кебек озак еллар дәвамында авылда дини һәм дөньяви эшләрдә катнашып, халыкның рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерүдә зур эшчәнлек алып баручыларга Бөтендөнья татар конгрессының Рәхмәт хатлары бүләкләре тапшырылды. Ә Казан кунагы, дини җырлар иҗат итүче автор-башкаручы Ильяс Халиков үз җырлары белән авыл халкын уйланырга да, ә кайберәүләрен хәтта еларга да мәҗбүр итми калмагандыр.

Аллага шөкер, менә бу дини җырлар нәкъ шул менә туйларда, никахларда бик еш кулланыла. Һәм менә, менә бу безнең күп кенә дини бәйрәмнәр, Мәүлид бәйрәмнәре булсынмы, Корбан бәйрәмнәре булсынмы, Гает бәйрәмнәре булсынмы, Оренбург өлкәсе, Ульян өлкәсе, Самара, Тольятти, Идел буе төбәкләре. Идел буе төбәкләрендә менә Кави татарлары яши. Без шуларга инде барып менә үзебезнең дини җырларыбызны тәкъдим итәбез. Дөньяларда тынычлык урнашып, киләчәктә дә ислам юлында булып гомер итәргә насыйп булсын. Бу бүген балтаелыларның гына түгел, миллионнарның теләге. Апас районыннан Рамис Сафин, Татарлар.